Rydych chi'n gwrando ar Wbla Bobi Hoc Dw 21 W sy'n newydd ddechrau. Mae gen i lasagna yn y ffwrn, bydd eisiau fi checio arno fe bob hyn a hyn. Wel, mewn tua 40 munud. Newch chi atgoffa fi, please? Sean Dworkin, could you please remind me that lasagna's in the oven? I need to check it in 40 minutes. Hefin Cradag, os ti'n gwrando'n fyw, croeso. Diolch am brynhawn ma. Pawb arall o fy nhanysgrifwyr, ysgrifennwch nodyn Mae 18 o danysgrifwyr 'da fi, dwi ddim yn gwybod pwy ydych chi, heblaw am Ifan Lewis. Ifan Lewis ac Esther, siwmai. Fy enw i yw Hugh. Heb anghofio ti. A, ty, e. Reit, um, gadewch chi weld. Fel ydych chi'n gweld, gadewis i'r afal ma heb ei orffen yn y stydi dair awr yn ôl a mwy, a dwi'n newydd orffen e. Ond mae gen i lasagna ar y ffordd. Uh, es i sgwrs hyfryd gyda Hannah lawr yn y siop, a disgrifiais i William Thomas yn fy mreichiau i ddoe wrthi hi heddiw. Roedd e'n brofiad gwych i gyfathrebu wyneb yn wyneb ag unigolion ar y ddaear hon. 10cc oedd hwnna. Nes i roi ymlaen oherwydd dyna oedd un o'r recordiau, wel y record nesa o dan y bwrdd wrth fy nhraed. Dyma'r nesa. Waw! Waw, dwi'n um, ystyried fy nghymdogion wrth chwarae'r record jain uchel. Nes i mewn i'r garej i chwarae'r drums am i chafswm o 20 munud. Dwi byth yn chwarae drymiau am fwy na 20 munud. Mae uh, modryb heilwen, fy ngwraig,

Yy, dwi'm yn gwybod pa gan na'i roi mlaen, dyma Morrissey o'r album ardderchog Vauxhall and I. Dwi jyst yn gollwng y nodwydd, oce? And I know I'm not to blame Something went wrong Can't be to blame

jyst yn checio ar y stylus, ar ôl i fi wneud sylwadau amdano fe'n crafu, falle mae'r record sydd yn hen wrth gwrs, a gafodd hwn i brynu yn y cyfnod yna, dwi'n cofio chwarae record yma a'r hen stereo yn y tŷ yma, ond pan oedd mam a dad dal yn fyw, A oedd mam y bechgyn yn dal o gwmpas, yn hongian o gwmpas, a brynes i hwn oherwydd oedd y teitlau fel The more you ignore me, the closer I get. A Hold On To Your Friends, classic. Nawr dyma ddwy gan, Used To Be A Sweet Boy a The Lazy Sunbathers. Nawr te, cyn, nawr bod fi wedi stopio'r gan, ddawn ni nôl ato fe, gan obeithio bod y stylus yn iawn. So mae gynnon ni a World War was announced days ago, but they didn't know. The Lazy Sunbathers, oedd can gyntaf 10cc agorodd y rhaglen, o'r enw Lazy Days. Hollol ar hap, wrth gwrs, dwi'n ymddiheurio am ddweud y cynnal, y cymal yna, droeon. Ond mae'n wir. Dwi'n uh, ar fy ngore pan dwi ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddod. The lazy sunbathers, the lazy sunbathers, the sun burns through, mae'r hael yn llosgi trwodd. O! At graidd y blaned! A dydy e ddim yn ddigon! It isn't enough, they want more, maen nhw angen mwy! Does Nothing appears to be between the ears of the lazy sunbathers, does dim yn ymddangos rhwng clustiau y torheilwyr diog! too jaded, rhy flinedig. Dyw jaded ddim yn golygu. Bydd rhaid ni edrych ar er, geiriadur eilus. Too jaded to question stagnation. Rhy flinedig, rhy ddiog, rhy ddifater i gwestiynu pydredd. Stagnation. Dwi eisiau edrych e fyny. Oes gen i'r egni cyn cael lasagna? Mae eisiau lasagna arna fi. Dwi'n edrych mlaen at y lasagna. Uh, Mae'r hael eto'n llosgi trwodd at graidd y blaned, a dydy hi ddim yn ddigon. Mae nhw angen rhagor. Mae nhw angen mwy. Mae'n dibynnu yng nghag i destyn. Dwi wrth y modd ar gair rhagor. Mae'n tanlinellu fy statws Dosbarth canol is. Dwi hefyd wrth fy modd â'r gair 'er mwyn', y cymal, y cysylltair 'er mwyn'. Wrth fy modd â fo, 'er mwyn'. Mae e'n agor gymaint o bosibiliadau. Religions fall. Children shelled. Children shelled? That's all very well, but would you please keep the noise down low? Perthnasol iawn i hwn. Because you're waking the lazy sunbathers. Wel, addas dros ben, os gael ddweud. Da ni'n mynd i droi o lan yn uchel. Er,

Dyna oedd Morrissey. Yn o'r album, Vauxhall and I. A dwi mor ddiolchgar mod i wedi dewis ar hap y ddwy gan yna oherwydd roedden nhw yn byw yng nghysgodion y clasuron eraill ar yr album, ond na i gofio The Lazy Sunbathers. Ym, y, yn fy llaw chwith mae gen i album. Mae'n dweud ochr dau, felly dyna'r dewis. Yr album yw un o fy hoff albums uh, ers yr 80au, ond dim ond uh, llynedd brynes i hi ar vinyl am saith bint, stori wir, gerddes i mewn i um, siop drws nesau i Hops and Pops, sef y Cardiff Record Exchange neu rhywbeth. Dim ond un waith dwi wedi bod mewn na. Bach yn uh, ofnus i dweud y gwir. Chi'n gwybod fel mae pethau. Ond, ar ôl treulio rhyw 35 munud o chwilio yn ofer am bethau, credwch neu beidio, be ffeindies i? Be ffeindies i yn y bin o dan y bwrdd, yn y bocs o dan y bwrdd, yn fy munudau ola o chwilio, oedd y record hon.

Bang bang, medde'r meicroffon. Thomas Dolby o'r album The Flat Earth o 1994. Enwch y caneuon oedd yn hits ar yr albym yna, os gwelwch yn dda. Na i roi'r ateb i chi. Yn gyntaf, Hyperactive. Ac yn ail, Hyperactive. Ond mae pob can arni yn ardderchog. Clywais i Thomas Dolby, fel yn debyg iawn i uh, gyngerdd Radiohead ar y BBC yn fyw. Roedd na tua 8 o flynyddoedd, falle deg o flynyddoedd rhyngddyn nhw, Ond tapiais i'r ddau berfformiad. Roedd i Radiohead yn dda iawn uh, i ddechrau, a wedyn collais i ddiddordeb yn, uh, yn y grŵp. A dwi'n cofio gweld Boomerang yn ffilmio Radiohead cyn i The Bends gael ei ryddhau. a oedden nhw ar dyledu Cymraeg, a roedd Radiohead ar y pryd yn ar fin syrthio allan o Vogue fel band arall, tebyg i rwy'n fel y Long Pigs chwaraewyd ar uh, Upla cynnar uh, tua pethefnos nôl. Ond um, roedd safon The Bends mor uchel wrth gwrs, fe dorron nhw drwodd. Ond dwi'n odd fel mae bandiau yn cael eu poblogeiddio. Mae rhai bandiau eraill, fel Fatima Mansions er enghraifft, er bod nhw'n recordio pethau yr un mor dda, yr un mor uh, wefreiddiol a gwreiddiol, dydyn nhw ddim yn cydio'n nychymig y cyhoedd. Felly, Da iawn Boomerang am ffilmio. Y rheswm dwi'n dweud hynny yw Huw Eric Davies oedd uh, fy ffrind ma'n wesol gyflwynodd fi Meg Stevens flynyddoedd yn ôl. A dwi'n cofio meddwl, o, sgwn i os mae Huw Eric Davies ffilmio dre. A oedd Dafydd Felix o Tynnol Tywyll arfer ffilmio, arfer gweithio fan nhw hefyd. A um, oedd hwn dechrau'r 90au, dwi'n cymryd. Neu tua 94, rhywbeth fel yna. Ie, ie, falle, adeg Jeff, Jeff Buckley a Grace a pethau fel yna. Oedd y 90au cynnar yn odd i fi oherwydd oedd y, y, yn, yn rhobwll o, o broblemau uh, domestig cartrefol. Felly, um, dwi'n tueddu gofio recordiau oedd yn um, siarad efo fi. Pethau fel Stephen Duffy, uh, Music in Colours, a Grace, Jeff Buckley. Oedd y Bibs yn hoffi'r Manic Street Preachers, felly roedden nhw wastad ar fy uh, ngorwelion i. So doedd um, Everything Must Go. Na, oedd hwnna yn, oedd Design for Life, yn doedd Design for Life yn gan anhygoel. Oedd e'n hollol anhygoel. We don't wanna, we don't talk about love, we just wanna get drunk. Dwi eisiau lasagne mewn hanner awr, atgoffwch fi plîs. Na, Manic Street Preachers uh, oedd hwnna'n... Ond wedyn e, erbyn Tell Me My Truth ar al Tell You Yours, neu beth bynnag oedd e, Oedd mymryn o'r yym er, a chi'n gwrando, oedd mymryn o'r sglein i ffwrdd o'r record yna, ond chi'n gwrando ar 'If You Tolerate This Then Your Children Will Be Next', yr un mor berthnasol nawr ag oedd hi. Oedd e ond yn fwy perthnasol nawr, yn dydy. Yy reit, dwi'n mwydro yn athro... nid yn athronyddol, yn or-ddadansoddiadol, yy yn ceisio bod yn newyddiadurol ac yn feirniadol â phob ol arall sydd yn bodoli yn yr iaith Gymraeg. Myfyriol, efallai. Yym, felly, 'da ni'n dal yn chwarae records. Nawn ni symud at bethau eraill ar ôl y lasagna. Ond dyma record arall. Beth yw enw e? O, oh, waw! Dy nid fy record i, nid fi bu a hon, ond un o fy ffrindiau mynwethol. Does gen i ddim llawer o ffrindiau mynwethol. A bysyn ni'n dadle bod y boi yma yn fy nghydnabod i fel ffrind mynwethol, oherwydd mae'n mor unigryw ac yn gymaint o unigolyn cryf a chadarn ac annwyl, dydy e ddim eisiau fi. Mae e'n sefyll ar ei liwt i hun, a'i gymar, wrth gwrs. Na gwae fi awgrymu fod e'n sefyll ar ben ei hun, mae ganddo fe wraig sydd yn ei gynnal, fyswn ni'n dweud gyda sgaffald sylweddol. Ond bob tro dwi'n ei weld e, mae fy ffrind i yn dwi'n sylweddoli gymaint fy nyled i yw e i, i gael ffrind fel Ili. All right, Ili, where are you going? Where are you going, Ili? Ili, where are you going? So dwi eisiau diolch i Eli am roi record The Triffids i mi, tua dwy flynedd a hanner yn ôl, pan es i i ym ail ymweld â nhw yn eu tŷ, a, a chwilio trwy'r casgliad recordiau ganddo fe, ganddo fe, uh, album gan y Triffids o'n i heb glywed, so gymeres i hwnna ar fenthyg y medal da fi, a mae'r record hon dal da fi. So dwi'n mynd i chwarae hwn nawr. Wnewch chi chwerthin ar hwn? Wnewch chi chwerthin ar hon bois? Waw, wnewch chi chwerthin ar hon? Dwi'n mynd i chwerthin arno fe, achos mae'n bonkers. Ond dwi'n cofio clywed y band yma. Dwi'n cofio clywed y band yma. Tommy Vance, Tommy Vahai, hi everybody. You're listening to the Friday Rock Show on Radio 1. Yes, and everyone had to talk like that because we were macho.

Ond go iawn, prats llwyr ydyn nhw. Ond dwi'n golygu hynny mewn cariad wrth gwrs. Felly, dyma ni. Nawn ni roi ar saith modfedd i jyst i gael yr elfen a'r hap. Dwi ddim yn gwybod beth yw e, dwi e ddim yn fawr o, syn, o, o wahaniaeth i fi. Mae ni.

Ocê, cyn i'r cymdogion gwyno, dyna oedd Trust, Trust, a y gan La Junt. Su un soleil de plomb ils l'ont conduit à peloton. Rhywbeth am fynd ar feic.

compteur, sans hésiter, Hef, Hef Caradog, ti'n siarad Ffraneg? Dwi eisiau ti ffonio fi. Hef, Hef Caradog, ti'n siarad Ffraneg? Dwi eisiau ti ffonio fi. Hef Caradog, ti'n siarad Ffraneg? Ti'n clywed fi? Dwi eisiau ti ffonio fi. Hef Caradog, ti'n siarad Ffraneg? jyst ti ffonio fi a helpu fi heb Cradock. Dwi'n gwybod bod ti'n brysur gyda Angela a'r genod sy'n sâl, ond dwi eisiau ti ffonio fi heb Cradock. Gwna fo wan! Plîs! Wela i di ym Mharc Ynys Angharad fory am un ar ddeg, a bwyso ffynnon, a gawn ni drafod y pethau pwysig, fatha glaswellt a pwllnofio yn y parc. Oes na fath beth a dathliad dydd Calan lle mae pobl yn mynd i nofio yn yr pwllnofio uh, awyr agored ym Mhont-y-pryd? Adeg hyn llynedd a difrodwyd nhw gan lifogydd neu ddwy flynedd yn ôl? Falle adeg hyn llynedd. Ffoniwch fi ar Oopla Bobby Hocdw i drafod y materion cyfredol, yr iaith a'r waith, dros frecwast, dros ginio, dros de, dros lasagna! Dyma ni! Rydyn ni'n gwrando. Saif mam modfedd o feinyl a record hir. Tybed beth sydd yn mynd i arddangos? Dim ond chi sy'n gallu clywed. Tybed be fydd e? Tro fe mlaen, Huw. Dyma ni, y pran, y sgewyll.

caneuon ola ar Jordan Comeback, nadi? Dyw e ddim. Mae rhaid i fi ymddiried yn fy ngwredd fan hyn. Pan glywes i yn gynta, mae yna rhywbeth am y gan yna, er o'n i'n clywed pethau newydd yn fe nawr, ond mae yna rhywbeth ynddi hi tua'r diwedd sydd yn rhy vaudeville, west end, o ran y lleisiau, dyw e ddim cweit yn tynnu'r enaid mewn, na di, ti'n Dwi ddim yn mynd i ddadansoddi'r geiriau oherwydd un, mae'r lasagna bron yn barod, dau, dwi ddim yn deilwng i wneud. Reit, gan fod lasagna da fi ar y ffordd nawr, be dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i rando arno fe nôl, peidiwch y phoeni. Dydw i, dwi wedi chlywed hi nôl pan recordiwyd hi yn 2004. Roedd fy, uh, ein capel ni, Eglwys Efengylaeth Cymraeg Caerdydd. Yn 2004, wedi penderfynu darparu Uh, oedfa i ddysgwyr. Ffeindies i e yn y bocs bore ma yn hollol ar hap, rhoi e yn y peiriant a nes i losgi fy hun mas yn y rhaglen 21 y ac ches i ddim cyfle i chwarae fe, so mae e dal yn y peiriant, dwi'n mynd i drio fe nawr, Felly, i unrhyw ddysgwyr Monica sy'n gwrando, dyma'r oedfa i ddysgwyr. A gobeithio bydd yn helpu ni i ddysgu'r gwirioneddau yn y Gymraeg. Flat, pop, clear, flat, beat, beat I reckon. Mwynhewch. Wel, fel y gŵyr yy dysgwyr, mae 'na sesiwn bob bore dydd Sadwrn, bob tair wythnos, lle mae'r dysgwyr wedi bod yn edrych ar rai o ddamhegion uh, Iesu Grist. Ac heno, ni'n mynd i edrych ar y ddameg gyfarwydd yma, dameg y bugail da. Mae'r sefyllfa yn syml, mae Iesu Grist yn cael pryd o fwyd gyda'r casglwyr trethi a'r pechedyriaid. Nawr, y casglwyr trethi, doedden nhw ddim yn bobl boblogaidd yn y cyfnod y Testament Newydd. Yn ni'n meddwl am Sacais, er enghraifft, yn amlwg yn dwyllwr, a dyna oedd yn wir am lawer o'r casglwyr trethi, twyllo o'n nhw'n wneud. Ac felly, dyn nhw ddim yn boblogaidd, doedd gyda nhw ddim llawer o ffrindiau. Pechaduriaid, wel, pobl oedd yn gwneud pethau drwg, pethau anfoesol, lladron, twyllwyr, godinebwyr, pobl ddrwg cymdeithas, a Iesu Grist yn cael pryd o fwyd gyda'r rhain. A'r bobl grefyddol, wel, fel mae'n rhaid, their noses are put out of joint. Ond nhw ddim quite yn gallu delio â'r peth. Os oedd Iesu Grist yn fab Dyw, A dyna oedd e'n ddweud oedd e. Pam oedd e'n cael bwyd gyda casglwyr trethi a phechaduriaid yn hytrach da, da pobl y deml, Phariseaid, ysgrifenyddion o'r Iddewon parchus, pan nad oedd e'n cael bwyd gyda nhw? Pam cael bwyd gyda pobl fel hyn? A pwrpas y ddameg i Iesu Grist yn ateb pam. Ac fel mae Iesu Grist yn wneud mor aml, pan mae yna gwestiwn anodd i'w ateb, mae'n dweud stori. A trwy'r stori, mae'n rhoi ateb i'r bobl grefyddol. Pam oedd e'n cael bwyd gyda pobl ddrwg? A'r ddameg, wrth gwrs, yn syml iawn, yw dameg y ddafad golledig. Darlun stori fydde pawb yn gyfarwydd ag e yn amser y Testament Newydd. Bugail a defaid. A gwaith y bugail fydde mynd â'r defaid peth cynta' yn y bore allan o'r gorlan. Nawr y gorlan oedd y sheepfold lle fydden nhw'n aros dros nos. Wal uchel a'r defaid yn cael eu cadw o fewn y gorlan dros nos. Roedd 'na dwll yn y wal iddyn nhw gyd gael dod mas. Ac yn y bore fydde'r bugail yn arwain y defaid allan. Ac yn y Testament Newydd, amser y Testament Newydd, Roedd y bugail bob amser yn mynd o flaen y defaid a'r defaid yn dilyn tu ôl, nid fel yng Nghymru, lle y tueddiad yw i'r bugail ddod tu ôl y defaid a'i gwthio nhw o'i flaen. Yn y Testament Newydd, y bugail yn mynd gyntaf, defaid yn dilyn. Felly, byddai'r bugail yn cerdded i ffwrdd o'r gorlan yn y bore, a'r defaid i gyd yn dod ar ei ôl e. A'i waith ef, fel yn Salm 23, i waith e oedd arwain nhw at ddŵr, ac at borfa, a fel defaid yn dilyn Dio. Ond roedd defaid y Testament Newydd yn debyg iawn i ddefaid Cymru, a mae tueddiad yn y ddafad i grwydro. Ac efallai wrth i nhw fynd ar eu taith yn ystod y dydd, fe na un ddafad yn gweld rhyw borfa fan draw, ac yn hytrach na mynd gyda'r crowd, mynd ffordd ei hunan. Mynd i drafferth. Falle bod 'na fiery yno, brambles. Falle bod creigie yno, syrthio, torri coes. Mae 'na ddafad yn mynd ar goll. Ar ddiwedd y dydd, mae'r bugail yn arwain i ddefaid nôl i'r gorlan, a'u cowntio nhw wrth iddyn nhw fynd mewn. Un, dau,

I fi gael cyfoethog, beth yw un dafad? Na, a bydde pawb yng nghynulleidfa Iesu Grist yn gwybod, mae fel hyn y bydde Abigail yn meddwl. Na, mae pob dafad yn werthfawr, a mae'r un sydd ar goll yn werthfawr. A mae rhaid i fi fynd nôl i chwilio amdani. Ac mewn ffordd, dyna ateb Iesu Grist i'r bobl grefyddol. Mae'r pechaduriaid yma, meddai Iesu Grist, dwi'n cael bwyd gyda nhw, yn werthfawr. Mae'r casglwyr trethi yn werthfawr. Maen nhw wedi colli'r ffordd. Dyn nhw'n byw fel ble chi eisiau nhw fyw. Maen nhw wedi colli'r ffordd. Ond maen nhw'n werthfawr. Ac wi mae'n res i glust yn mynd ar eu hôl nhw. Nawr, os dwi'n deall os na rwy'n yma heno wedi colli'r ffordd. Dwi wedi gadael Duw allan o fywyd. A mae hynny mor wir am lawer o bobl heddi. Maen nhw'n gadael Duw allan o fywyd. Hynny yw, maen nhw'n gadael y ffaith fwyaf allan o fywyd. A felly does dim syn syndod bod nhw methu gwneud sens o fywyd. Ac maen nhw mewn trafferth. Maen nhw mewn trwbl. Pob math o bethau'n dod mewn i'w bywyd nhw, sydd ddim efallai'n bethau da. Ac o'i blaen nhw, mae marwolaeth. Maen nhw'n gofyn y cwestiwn, pam i ni yma? Beth yw pwrpas bywyd? Ond eto maen nhw wedi gadael Duw allan o fywyd. Ac meddai Iesu Grist, wy'n gweld pobl fel yna fel gwerthfawr. Nawr, os gwni as, ydy'n wir heno fod Duw yn dod ar ôl rhywun yn yr oedfa yma? Nathoch chi ofyn y cwestiwn pam i ni yma heno? Un ateb yw fod Iesu Grist yn dod ar eich ôl chi. Fel y ddafad gwelledig, mae'r bugail da yn mynd i chwilio amdanoch chi. Oherwydd dyna yw calon Iesu Grist. Dyna yw cariad Iesu Grist. Gweld pobl mewn trwbl, mewn trafferth, mewn trwbini, a mae eisiau mynd ar ei hôl nhw. Ond mae'r ddameg yma yn dweud rhywbeth arall wrthon ni am Iesu Grist a'r Pharis a'r pecheduriaid yma'r casglwyr trethi. Oherwydd mae'r ddameg yn amlwg yn dweud wrthon ni bod mynd ar ôl dafau gwalledig yn costio rhywbeth. Nawr dychmygwch chi'r bugail yma ar ddiwedd diwrnod hir. Byddwch chi'n siŵr wedi blino. Felly bod edrych ymlaen i gael pryd o fwyd cyn cysgu ar draws mynedfa y gorlan. Mae eisoes yn twyllu. A mae un ar bwll. A diwedd yma'n dweud, wel, mae'n hwyr nawr. Ni wedi blino. Ai chwilo fori? Na, mae'n mynd yn syth. Oedd dim torches i gael yn nyddiau Testament Newydd. Gyda batteries, gyda blaen, bydde rhaid cael ffagl. Oedd o'n twyllu. A ble oedd e'n mynd i ddechrau chwilio am y ddafad yma? Tipyn o ben tost. Dilyn holl daith y dydd. Ch'mod? Myn' nôl dros y ffordd y buon nhw i weld ble o'dd hi. Hynny yw o'dd e tipyn o drafferth fyd o'dd e. O'dd e'n mynd i gostio rhywbeth i'r bugail yma i fynd i chwilio am ei ddafad yn yn Nhwyllwch Nos. Ac yna, ar ôl iddo fe ffeindio hi, wel, oedd pethau ddim yn mynd lot yn haws wedyn. Roedd y ddame, y, y ddafad yn amlwg mewn trafferth. A lle mae beth a dweud, wel, cerdda adre nawr. Mae ei hwp beti. Na, meddai Iesu Grist, mae'r bugail yn codi'r ddafad ar ei ysgwydd ac yn ei chario i'r holl ffordd nôl i'r gorlan. Nawr, dwi erioed wedi ceisio cario dafad. Felly, bod chi wedi taro dafad gyda'ch car, fe laddwch chi'r ddafad, a fe wneith y ddafad lot o niwed i'r car. Maen nhw'n anifeiliaid trwm. Hynny yw, nid gwaith hawdd oedd i'r bugail yma i ffeindio'r ddafad golledig, a'i chario hi'n ôl. Roedd na gost. Ac yn un peth heno, falle bod ni'n meddwl am Iesu Grist heno yn dod ar yn hôl ni. Ac os yw Iesu Grist heno yn mynd i'n hachub ni, yn cadw ni o ddiwrth yn pechod, mae yna gost. Ac wrth gwrs, mae'r Beibl yn dysgu ni, mae'r gost oedd marw ar groes Calfaria. Yno mae Iesu Grist yn cymryd baich yn pechod ni, arno fe'i hun. Mae marw yn yn lle ni, mae yna gost. Mae barn Dyw i ni ni heiddi yn dod arno fe. Hynny mae'n yna'n cario ni os hoffwch chi. i'r nefoedd. Mae'n dod ar yn hôl ni, ac yna mae'n yn pigo ni lan, ac yn yn cario ni'r nefoedd. Ac fel oedd Rhydian yn canu, nid dim ond cario ni'r nefoedd ar ddiwedd bywyd, ond o'r funud mae'n pigo ni lan, mae'n cario ni trwy fywyd nawr, A dyna'r fantais fawr sydd gyda Cristion heno dros person sydd ddim yn Gristion, yw bod gyda fe'r ffrind yma, Iesu Grist yma, yn ei gario fe, trwy broblemau bywyd, profedigaethau bywyd, salwch bywyd, diflastod bywyd, cymysgwch bywyd, Ansicrwydd bywyd. Mae yna fugail da sy'n cario i ddefaid. Mae Iesu Grist fel petai dweud wrtho'r dynion crefyddol, wi'n mynd i gael bwyd ar pechaduriaid yma achos wi wedi dod i chwilio amdanyn nhw. A mae yna ddwrnod yn dod pan fyddai marw ar groes er mwyn dechrau cario nhw i'r nefoedd. Dyna am Aes Rees yn dweud rhywbeth arall wrth y dynion crefyddol. Hwy a rwg na chasant, y mae hwn yn derbyn pechadyriaid ac yn bwyta gyda hwynt. Grwgnach, pobl grefyddol yn grwgnach bod Iesu Grist yn trio dod ag eraill mewn i fywyd. A mae'r ddameg yn dweutho ni mae rhywbeth hollol wahanol ddyfa digwydd. Ar ddiwedd y stori, mae Elli Brys yn defnyddio'r gair llawenydd sawl gwaith. A phan ddel adref, ni fe eilw ei gyfeillion a'i gymdogion gan ddywedyd wrthynt, Llawenhewch gyda mi! Canis gefais fy nafad y gwallasid. Rwyf yn dwedyd i'w chi bydd llawenydd yn y nef, am un pechaduraid i farhaol. Pan mae pechadur yn cael ei achub, mae e'n reswm dros lawenydd. Ond gyda'i gyd mae lawenydd Iesu Grist ei hun. Pan mae Iesu Grist yn gweld rhywun yn dod i'n gredu ynddo fe, mae e'n gwybod bod beth wnaeth e ar y groes ddim yn wastraff. Mae e'n gwybod bod y ffaith bod e 'di dod mewn i'r byd yma ddim yn wastraff. Mae e'n gwybod bod y ffaith bod e 'di byw bywyd perffaith ddim yn wastraff. A mae'n gwybod bod y diodde ar y groes ddim yn wastraff. A mae'n llawenhau. Mae'r bugail yn y ddameg yn llawenhau wrth gario i ddafad adre. Mae Iesu Grist yn llawenhau pob tro mae rhywun yn dod i gredu ynddo fe. Ond mae'n alwenu i ffrindiau'r bigel. Mae ddim yn adre, mae'n galw i ffrindiau at ei gilydd, maen nhw'n mynd i gael parti nawr i ddathlu'r ffaith bod dafarn golledig wedi cael ei ffeindio. Mae hynny wir am yr eglwys. Pan ni'n gweld rhywun yn dod i gredu yn Iesu Grist, mae'n achos lawenydd i ni sydd eisioes yn credu yn Iesu Grist. Mae'r teulu yn llawenhau. Meddai Iesu Grist, mae'r angylion yn llawenhau. Am un pechadur, a edif yr hawl sy'n troi a dod at Iesu Grist. A beth am y lafad? Nawr, dwi ddim yn gwybod a di defaid yn lli twmlo'n apus. Dwi ddim yn gwybod. Ond mae un peth yn sicr, pan mae pechadur yn dod yn Gristion, mae e yn teimlo'n hapus. Mae yna gan ond os e, mae llywenydd fy mron, megis ton ar ôl ton, daeth Iesu i'm calon i fyw. Rwy'n yn hapus. Llawenydd, gwybod bod chi wedi cael eich cadw, bod y bugail dda wedi dod, wedi'ch codi chi fyny. Felly dres i Gris yn ateb problem y dynion crefyddol i ddydd. Pam wyt ti gael pwyta dros rhai? Pam ydych chi wedi dod i chwilio am rhai? Fi'n mynd i farw dros rhai. A mae'r llawenydd mwyaf i fi, a mae'r rhai. Ond dwi wedi credu yna i. Ac mae'r un peth yn wir amdano ni yma heno hefyd. Mi addeuthum yn ees i Grist i geisio ac i gadw y rhai a gollasid. A'r cwestiwn i ni heno yw, a dyn ni wedi cael yn cadw gan Iesu Grist? Neu ydyn ni'n dal fel rhyw ddefaid sydd ar goll, yn crwydro, ddim yn siŵr i ble ni'n mynd na beth i ni'n wneud? Wel, mae 'na un heno sy'n dod ar ein hôl ni, Iesu Grist. Peidiwch rhedeg i ffwrdd oddi wrtho fe. Stopiwch. Gadewch iddo fe'ch dala chi lan. Gadewch iddo fe'ch codi chi ar ei ysgwydd. Credwch ynddo fe, ac fe fydd troedigaeth wedi dod i'ch profiad chi, a'r bugail da wedi gwneud ei waith. Mi gawn ni am hyn nawr i orffen, 233. A mae hwn yn sôn eto am y bugail. Rai wythnosau yn efallai bod i fisoedd yn ôl bellach, fe swi sôn am un emyn Fel un o'n hoff emynau. Dyma un arall. Mi eisoes wedi dewis, credwch chi neu beidio, yr emynau fi am i gael eu canu yn angladd i, wna'n ddechrau bod chi'n teimlo'n amorbid. Mae tair o'n nhw, a mae hon yn un o'n nhw. Y bugail mwyn, o'r nef a aeth i lawr, geisio i braidd drwy'r erchill anial mawr. Ei fywyd roes yn aberth yn ei lle, a'i crwydrad hwy ddialwyd arno fe. Ac wrth i ni fynd mlaen trwy'r emyn, ni'n gallu gweld bod yna ddarlun byw fan hyn o'r bugail dân a beth mae'n ei droson ni. 233.

Ac yn awr bydde dy ras ein harglwydd Iesu Grist, y cariad y Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, i aros gyda phob un ohonon ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.